रहल छी जे बिहारके जखन भी जिक्र अबै छै तऽ इएह दू चारि गो चीजके हमेशा जिक्रो कयल जाइ छै तस्वीरोके माध्यमसँ वएह देखबै छै कि एतऽ यूनिवर्सिटी नहि देखा सकै छै लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी जे ई पूरा विश्वमे जे छै से अनोखा छै जे एक प्राङ्गणमे दूटा विश्वविद्यालय सञ्चालित होइ छै तऽ इएह दुर्भाग्य छै जे लगातार मिथिलासँ विभेद नीति जे छै से बिहार सरकार अपनाबैत रहै छै गोर लागै छी सब गोटे कर स्वागत कर रहल छी वैदेही विचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सुधानंदन झा एखन हम पटना के गांधी मैदान में आयल छी और एठाम बिहार सरकार के द्वारा जे छै से सब साल सरस मेला लगबै छै सरस मेला में बिहार सरकार के द्वारा जतेक भी संचालित विभाग छै जतेक भी कार्य छै ओ सबटा के एठाम प्रदर्शनी देखायल जाइ छै लोक आबै छथिन बिहार के बारे में जानै छथिन और बिहार के समृद्धि के बारे में संस्कृति के बारे में जानै एखन देख लियौ इएह ई गांधी मैदानमे ई सरस मेलाके अन्तर्गत जे छै एतय किछु बिहारके जे स्मारक छै प्रसिद्ध स्मारक जे मतलब जतरा देखलासँ लोक जानै जे बिहारमे की सब छै ओ चीजके एतय देखायल गेलै बट एहिमे दुर्भाग्य एकटा चीज छै जे बिहारमे एतय केवल जे छै से गंगाके एहि पारके क्षेत्रके देखायल गेलै जे मिथिला क्षेत्र छै ओहिठामसँ एकटा चीज नहि देखायल गेलै आओर एकटा बारी बारी

चारिटा ई मुख्य रूपसँ चारि गो चीज एहिठाम देखायल गेलै देखियौ जे बिहार सरकारके एकोटा मिथिला क्षेत्रके अन्तर्गत देखबैवला एहिठामसँ एकटा भी दृश्य ओ नजर नहि एलै कि भऽ सकैए जे छै से सहरसासँ मण्डन मिश्र अ, या भारती विदुषीके अ, किछु दृश्य एतऽ देखा सकै छलथि उग्रतारा भगवतीके तमाम शक्तिपीठ जे छै से ओहिठामसँ छै राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जीके लऽ कऽ बहुत सारा स्मारक नजर आबि सकै छी जे खास कऽ कऽ अहाँके मिथिला क्षेत्रके अन्तर्गत अबै छै बहुत सारा एतऽ प्रदर्शनी एहिठाम नजर आबि सकै छै मगर बेर बेर दुर्भाग्य जे कहि रहल छी जे बिहारके जखन भी जिक्र अबै छै तऽ इएह दू चारि गो चीजके हमेशा जिक्रो कयल जाइ छै तस्वीरोके माध्यमसँ वएह देखबै छै कि एतऽ यूनिवर्सिटी नहि देखा सकै छी लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी जे ई पूरा विश्वमे जे छै से अनोखा छै जे एक प्राङ्गणमे दूटा विश्वविद्यालय सञ्चालित होइ छै तऽ इएह दुर्भाग्य छै जे लगातार मिथिलासँ विभेद नीति जे छै से बिहार सरकार अपनाबैत रहै छै तऽ कमसँ कम अहाँसभ ई बातके जे छै से जरूर जोर उठबियौ ओनाहियो तऽ मैथिली अकादमीके बन्दे करैके बात चलि रहलै हँ द्वितीय राजभाषाके दर्जा ओनाहियो एकरा राज्यमे नहि भेट रहल छै प्रतीक चिन्ह तऽ कमसँ कम आबे सोचियो जे अगर एतऽ बाहरके लोक आबि रहल छै बिहारके बाहरके लोक एतऽ देखै लए आबि छै ओकरा तऽ इएह चीज लगतै जे बिहारमे इएह टा चारि टा छै आओर किछु छैहे नहि अहाँके जे छै मगर एतऽ तऽ पूरा समेट कऽ चलऽ पड़तै ने मुख्यमंत्री जी बेर बेर कहै छै जे मिथिलाके विकासके बिना बिहारके विकास सम्भव नहि छै मगर सोचियो जे ई चारि टा जे स्मारक एतऽ नजर आबि रहल छै तऽ की लागैए जे एकोटा मिथिलासँ नहि होय दुर्भाग्य ओतौ हमरा सबके भेल रहै जखन जी ट्वेंटीके सम्मेलन भेल रहै आओर बिहार सरकारसँ तीन टा जगह माँगल गेल रहै तऽ ओहो तीन टा जगह